Ntiyiso yalo maxaka endzhaku ka ku hambanahambana ma amukela eka nongonoko wa hina wa nkanelo wa ghingirikani na mina Mandlele Gere gingirikani wa ka Mashava ni khensa swinene ku mi join-ini haleno just ku mi tsundzuxa ku nongonoko lowu wa nkanelo wa gingirikani wu tisiwe ka n'wina hi vuseketeri bya R funerals loko mi lava ku tihlanganisa na R funerals do so ka nambara leyi landzelaka o six four nine four double seven. 681 mi tlhela mi va landzelela swinene le ka ti-email ta vona mi va mi va email-ela um mi kota mi kota ku pfuneka hi swin'wana na swin'wana leswi mi swi lavaka mayelana na ti-funeral policy to hambanahambana maybe we need to do a proper intro Hello guys, welcome back to another episode of Nkanelo wa Gingirikani. Na mina Mandlale Gere Gingirikani wa ka Mashava. it's so nice to be back, guys. I have to say it like it's so nice to be back on a regular basis. na swi tiva ku hi pfe hi va na ti-on and offs ei ku ka ni ku na ti-depression swi tele ngo leswi swi karhataka swin'wana swi maybe mhaka ya swa swa tsonga beef swi yi karhataka ku na depression so we are depressed we are depressed nation it's not actually a very funny issue um I actually didn't even pl- didn't plan to talk about this depression issue but I feel like um Wa I wa actually once posted a status on Facebook ni vutisa ku i ncini lexi endlaka ku vanhu va va depressed handle ka mijolo because mijolo obviously mijolo wu nyisa un'wana na un'wana lani you know mara ni ni ve ni kuma tinhlamulo to hambanahambana va vula va vulavula hi mhaka mali mintirho vukati swi teletele leswi swi endlaka ku vanhu vo tala va va depressed mara lexi ni xi tivaka ku. vavanuna vo tala kumbe majito mo tala ma va depressed hakanyingi u kuma ku a va na munhu loyi va nga vulavulaka na yena majito mo tala loko va hlanganile ku vulavuriwa hi mhaka ya bolo kumbexana ku vulavuriwa hi mhaka ya mali ku phikizana hi mhaka ku mani a nga na mali ngopfu timovha all those things mara this those are like just topics on a cast topic ta deep ta ku vulavula hi rihanyo the well being of people. a ti tali ku discuss-iwa loko ma ma hlanganile that's why that hash tag ya men's conference kahlekahle yo va just a waste because a yi tirhisiwi because there is actually a very just a very good movement se big movement ya men's conference mara it's just we're va va va va va endlaka mafenya people just joke around about it mara I feel like if that men conference hash tag could be used. better a swi ta endlisa ku ri vavanuna kumbexana vafana vavanuna va jitha va nga ti sungi kumbe ku ti dlaya mhaka ya ku ya ku ti sunga is a very very personal issue for me I never share this with anybody actually is it a good space I'm not sure I'm scared you see why.

I was just saying that by doing whatever. But for me, that that was too extreme, uh, never to be repeated. sweswi vanhu ni hava ti-suicide thoughts mhaka ya ku tisunga a a swi kona um a swi kona ka mina ni nge vulavuli ka swo talatala swi nga tshama swi humelela ka tifemeli ta hina van'wani you know mhaka ya ti-suicide and all that. mara na swi tiva ku vo tala va n'wehe mi ve na ti-incident to tala leti mi kuma ku un'wani wa marhandziwa wa n'wina lowu mi n'wi tivaku munhu loyi mi tirhaka na yena a nga endla mhaka ku va a teka vutomi bya yena which is not a good thing because swi siya hina van'wani ka hina ti-question to talo and you can you can hardly recover from that I didn't really wanna talk about this.

ku na ti-expectations to tala ngopfu ka hina va xinuna ku ri hi fanele hi endla so hi fanele hi endla so you know swi endla ku vanhu vo tala vavanuna nakanjhe ku swi vavanuna va vavanuna va lava ku va ti-hero ku ri I can do it myself you know I'm Mister Know It All you know sometimes a swi pfuni so swi lava ku hi vulavula vanhu vo ze a hi vulavuleni loko mi lava ku vulavula na mina hi loko i titwa i ri depressed hayi tihlanganisi na mina mi ni byela mi ni byela swin'wana na swin'wana a ni mhaka na swona ni nge byeli vanhu ya. at least if if you tell someone swa swa hungutana. Ni tshame ni vulavula na mhani van'wani ni va vutisa ku should men cry or not ivi va ku no what age you know with that attitude at what age ni ku no maybe it doesn't matter.

men should cry because I believe that loko munhu a rila u humesela swilo swo tala ngopfu leswi swi nga n'wi tlimba tlimba la mbilwini na la moyeni wa yena le mbilwini ya yena na emiehleketweni ya yena wa swi vupswa loko u heta ku rila that's why u kuma ku va va va va xisati vo tala loko va heta ku rila va va right ende hina majita hi fanele hi rilela etikhoneni hayi guys mina ni lava ku rila mina mo one day ni ta ta ni ta rila kwalaho ka gadelo wa gingirikala swi mi ta ni khongotela na mo hi nga zi hi hanya nkarhi hi mhaka ti-depression. But it's a big issue. It's actually a very, very serious matter that people should take care of it. Take care of yourselves, guys. Yeah, I get it. Maketa hina a no hundza hi kona lahana a swi nga planiwangi leswi swa kale no gingikani mara na hey swa ha fi hi tela ti-statistics hi va byela vanhu ku vanhu va nga va nga va nga commit-a ti ti-suicide this year a hi na swona because a hi nga swi prepare-angi okay let's talk about fufu guys um fufu yoh ma n'wi vona fufu guys ha fufu mara mara fufu mara fufu fufu i bombini and vanhu vo tala loko va va va hleketa hi fufu va hleketa ku hayi a hi munhu wo kota ku bomba i mbala swiburukwani burukwani and all those things hi lexi fufu i xibombini ma vo loko u languta ntangu yeleyo languta languta languta languta buruku n'wana tata. wayivona buruku ku yi njhani loko u swi languta buruku leyi nga mbariwa lani wa swi vona ku vanhu va swi kota ku mechisa ya so I just felt like I needed to talk about vuvu in that light because I felt like he received a lot of. you know negative reviews with na na na trend liya ya yena xiburukwani probably people thought ku a maybe a hi munhu wo rhandza mpahla and u swi vona ku munhu wo rhandza ku bomba yini ku languta ti-image letiya loko vona u swi vona swa ku ha vuyi vuyi xi bombile kahle kahle wena vona ntangu liya xi na digo laha digo i dovongo i number one fan ya mhani Sandland Digo Masingita. byi hangalaka maswanganyi anyway a ni lava hi vulavula hi swin'wana munghana lwani F_M yi a va kha va tlangela I don't know about munghana lwani guys okay personally I don't I no longer listen to radio I don't know people still listen to radio ya I think people still do listen to radio for the news and all but for me I personally. don't believe the station as it is talks to me as a young person kumbexani maybe ku na swo hambana swilo leswiwa mara honestly speaking the radio station ya Xitsonga a yi vulavuli na mina I don't know if I am if I am making sense I I hardly listen to radio guys. Hi like people who know me va swi tiva ku mina ni rhandza radiyo kahle kahle ni rhandza ngopfu radiyo kahle I love radiyo I love listening to radiyo and these days swa tika ku yingisela radiyo kahle kahle actually let me not even talk about only Munghana Lonene just radiyo in general radiyo has degenerated badly so far and Munghana Lonene is busy celebrating fifty seven years I think va ri moyeni.

clearly vanhu vo tala lava va va va va va yingiselaka radio liyani a va a va maybe most of them are not really as astute va ri astute na they are not most social network junkies even though they will have social networks. but they are not like a va nghenangi hi matsolwa ku fana na hi hina hi nga nghena boom so happy birthday laha ka munghana wa mina but I just want to say ku radio in general hayi yi nga ri yi luza yi luza value mara a ku nga radio ntsena guys a va kha va celebrate vanhu lavawani hi le mukhuhlu laha va kha va celebrate mara ku na part ku na part yin'wana yi tsakisaka ni lava ku mi komba yona. maybe ni yi ndzi a nga ri ni yi ndzi fast fast this part Kesiku that, that that young lady she's feeling the music man and then there was this part lawa ni eh DJ Mfundisi I think it's this part or this one. I think it is this one. mutswaka DJ Mfundisi xi ka swi kumela ni timpama nga ri tele ngopfu timpama letiwani nga ri se ha dya karhi lawa hayi ti tele ngopfu timpama hayi ti tele ngopfu timpama pa pa pa hayi first a ku ri lekere sweswiwani ku na yin'wani video yi nga huma sweswi maybe loko ku ri ka mi nga yi vonangi elekere va n'wi bipe hi elekere laha mara elekere xo act-a o act-a loyi i limba mali la ku ri nga ze li wisa munhu leliya vanhu va hosi hayi hayi mina sona a hi mboma u ze wisa munhu luwa Waffle for you. Lo tshami ni famba. Guys ku na timpama laha handle a mina na humaka gaza ku na timpama ku na timpama timpama ti tele. Ya swa tikomba ku Benin a yi nga yi hlayisekile loko ku ri na ti-board games to fana na letiya anyway a hi humeni ka timhaka ta ku guys ku na ku na timhaka ta ti-awards mina ni nga big fan ya ti-awards lexi xi endlaka ku ni nga ri big fan ya ti-awards i ku swilo swa ti-awards swi nkarhi wun'wani wa hlamala ku ku na munhu va ku na munhu a nga wina award i hlamala ku munhu loyi i winerile ku nominiwa rini. like who are the nominees people just win out of a blue you know that's why I'm not a big fan of awards a ni ti rhandzi rhandzi ti-awards mina a ni ti rhandzi rhandzi ngopfu mina ti-award mara heyi vanhu va wine va winile guys these people won awards in the past week or ho ya eka vona handle ka Solly Makamu G1 lava nga xiximiwa hi swa social cohesion a ni swi tivi ku ri swa yini ku na van'wani va nga wina va nga wina ti-award.

Mina opinion ya mina hayi swa ta avanyisa I'm not sure about that one I'm not sure about that one because people just win awards njee out of the blue hayi so mina I don't know swa ti-award I'm not a big fan ya swa ti-award but khomela guys. Ni nga rivala ku nongonoko lowu wa kandziyelo wa xinghirikani kusuka ka n'wina hi ku seketeriwa swinene hi va R funerals loko mi lava ku tihlanganisa na R funerals endlani tano mi va foyinela ka nambara leyi kumbe mi kota ku joyina sosayiti ya vona kumbexana funeral ti-funeral covers ta vona R funerals yi kona ka nambara leyi landzelaka o six four nine four double seven six eight one nambara yeleyo mi nga send swifaniso leswiya swin'wana. mo va foyinela ntsena na ti-police call vhela a ti tirhi leyi ma foyinela mi kuma ti-quotation ta vona ku va va na ti-plan ta njhani mi byona leti mi lavaka tona yes hi khuluma na le gere ni khale ku eka stores swi fanekele hi yona salute salute. Salute ni nga titimeli vanhu va ka yena vanhu va ka yena heyi ku na timbama pha pha ka dlaya hi mbama la ka gaza guys loko mi vona laha handle ni ku mi nga ni bi mina a ni swi koti ku lwa heyi salute guys i guess stars mi nga titimeli.